Helo a chroeso i fideo un o'n hoff raglenni neu apiau sef Thinglink. Dwi'n meddwl taw'r peth gorau fi wneud yw dangos uh, enghraifft o Thinglink fel eich bod chi'n deall beth yw, beth yw e. Yn syml, mae gennych chi ddelwedd, naill ai un chi wedi creu neu un i chi wedi cael o rywle, ond ar y ddelwedd na wedyn allwch chi ychwanegu gynnwys digidol, er enghraifft os Crwydrau rownd y sgrin fan hyn, dyma enghraifft nath y grŵp Drama Tegai eleni ym Mhlwyddyn Deg, os cliciau ar y seren fan hyn, be sydd yn ymddangos yw clip sain, dwi jyst yn mynd i wneud yn siŵr bod y, y speakers arno'n uchel, ydyn, os cliciau fan hyn eto a chlicio fan hyn, Parchwr Lewis, cadwn gan fore gwyn hyd oriau mawr. Felly mae hwnna'n ymddangos o fewn yr un lle. Iawn, dwi ddim yn gorfod mynd i agor gwefan arall neu tudalen neu arall, mae fe'n digwydd fan hyn. Fan hyn wedyn, sylwch, mae yna ffotograff arall yn ymddangos o fewn y ddelwedd wreiddiol. Neu hyd yn oed fideos yn medru llwythio. Beth sydd yn gret yw, rydyn ni'n cadw pobl yn yr un lle â ni, dydyn nhw ddim yn crwydro i ffwrdd i lefydd eraill. So ni gau hwnna, crwydro ni rownd, mae un arall fyna, Be sy'n digwydd fan hyn yw maen nhw'n mynd i, i YouTube lle mae'r ma fideos yma wedi cael eu creu. Mae hefyd yn bosib i wneud hyn o fewn iPad heb ddefnyddio fideos YouTube, felly mae'n bosib i fideos cael eu gweld o fewn eich ysgol chi os nad yw'r hidlydd yn caniatáu YouTube. So ni'n clicio hwnna i ffwrdd. Eto, mwy o ddelweddau fan hyn. fideos eraill ac yn y blaen, lle chi roi faint yr ydych chi'n dymuno yna. Lle dwi'n hoffi fe, achos mae e'n cadw bobl yn yr un lle, a mae yna modd i chi gadw eich cynnwys digidol mewn un man. Uh, cwbl enghreifftiau eraill, os ai un sianel i fan hyn, felly beth nes i oedd creu sianel, Um, os yr ydych chi am, um, dilynwch chi y camau yna. Dwi'n credu bod angen fideo ar fel i greu sianel. Gwnewch chi hynna yn syth o Google. Jyst i ddangos rhai enghreifftiau eraill um, sydd wedi cael eu defnyddio yn yr ysgol hon. Os ewn ni fan hyn i just ffotograff o'r disgyblion yn y dosbarth, os ydw i'n clicio ar rein, ti'n gallu cael lleoliad ar fap. Um, oedd hyn yn, um, yn sgwrs Skype gyda ni draw i India, i ffermwyr fasnach deg. Ti'n gallu clicio ar y bobl yma a chlywed beth yn un o'n oedd eu barn nhw am y drafodaeth neu am a chynnwys ei hun. Yn fy galwad ffôn Skype dwi wedi dysgu llawer iawn o phethau, dwi wedi dysgu bod 800 o weithwyr. Ac yn y blaen, iawn chi'n cael y syniad. Eto, os ai nôl i rai dwi wedi creu yn y gorffennol a'i gweld nhw'n ddefnyddiol iawn, um, tyflen i adolygu yn medru bod yn rhai yn ei hunain, mae yna rai eraill, er enghraifft os ai yr un fan hyn, yr Undeb Ewropeaidd, beth sydd yma yw links yn syth i fideos perthnasol neu gweithgareddau perthnasol um, ar gyfer adolygu y pethau hynny. Nôl i fan hyn eto, un o'n hoff ddefnyddiau dros uh, y cyfnod diwetha neu dros y flwyddyn diwetha oedd un wnaethon ni um, yn hamdden y sefyllfa oedd dath rhywun mewn i o Folly Farm i sgyrsio gyda'r crew blwyddyn 11 um, am uh, strwythyr staffio yn Folly Farm, ond yn anffodus ni gath uh, flwyddyn deg yr un cyfle i glywed hi'n siarad ac i'w gweld hi, lle beth nes i oedd recordio hi'n siarad ar SoundCloud, gallai hwnna fod yn audio bw, a'n siarad ac yn egluro am y strwythyr staffio, a dwi nawr wedi rhoi rhain mewn yn y mannau priodol. Ddim yn siŵr pam nad yw hwnna'n llwytho ymddeiriadau. Lle bod problem ar hyn o bryd gyda SoundCloud. Yn beth oedd yn digwydd yn y wers? Oedd... Gwni. Um, Jane is the farm manager. Uh, I think her surname is Hill, is it? I only know the first names. Oce, ac yn ymlaen. Felly, oedd e'n gyfle i'r disgyblion yn ei wrando i'r cyflwyniad, a'r peth gorau oedd, nath blwyddyn 11 hefyd ddefnyddio'r adnodd hyn i wrando nôl ar y cyflwyniad hynny ac i uh, sgrennu nodiadau yn fwy manwl. A na beth sy'n gret, mae'n rhoi cyfle i ddisgyblion i weithio ar eu cyflymdra nhw um, a, yn, yn ble bynnag, gallai fe fod yn yr ysgol, gallai fe fod adre. um, ble bynnag maen nhw'n dymuno. Felly, o ran fel i greu, yn syml, chi'n clicio ar Create, fan hyn. Chi'n naill a wedyn gallu lanlwytho ffoto o'ch gyrrwr chi, neu cael nhw o'r we. Felly, ewn ni am y tro i, um, beth wedwn ni, rhywbeth fan Go. Awn ni hwyl delwedd. Dyma ni, a dwi'n ni fenthyg. Hwn wedwn ni. Clicio ar hwnna. Dwi wedyn yn mynd i gael trwy clicio ar y dde right click, copy image URL, nôl mewn i thing link, Clicio fan hyn er mwyn defnyddio yr URL yna. Tag this image. O, mae problem wedi bod fyna, felly ewn ni nôl fan hyn a dewis un. Felly beth na, yw agor o lan eto, weithiau mi eisiau chi agor rhywbeth lan yn fwy o faint i gael y URL cywir. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i weithio, felly fe ewn ni nôl a newn ni ddewis un arall. Dwi ddim yn mynd i uh, golygu'r fideo yma, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod uh, fy mod i'n cael yr un problemau â chi. Triwn ni hon, dwi'n siŵr os mae'n mynd i weithio. Rhaid ni gynnig arni, eto ymddeiriadau, ewn ni nôl a jyst dewis y ddelwedd yn ytrach na'r wefan. Gawn ni view image ar-lein, right click, copy image URL, nôl mewn fan hyn, trial eto, paste, Mae'n gweud dot jpeg ar y diwedd sy'n edrych yn llawer mwy addawol na gine. A dyma ni, mae fe fan hyn. Dwi'n gallu enwi fe nawr yn beth bynnag dwi am. Dwi'n gweithio bod fi'n sillafu fe'n gywir. A dyma fe, mae'n gweud click to add tag, yn syml, os gliciau fan hyn, gallen ni fod yn sôn rhywbeth am yr arddull mae e'n defnyddio wrth uh, greu'r llun ma, gallen ni fod yn mynd i wefan penodol, Felly, os ai efallai i, uh, dwi'n siŵr, YouTube, a gweld rhywbeth amdano fe, a efallai fy mod i am ddefnyddio hwn, iawn, yn naturiol byddech chi wedi ymchwilio'n fwy na fi, dwi ddim yn mynd i edrych ar y cynnwys nawr, jyst mynd i ddangos i chi fel yn neud e. Dyn ni uwch o leio'r top, right click copy, nôl i fan hyn, a dwi'n syml yn gludo hwnna i mewn. Felly bod fi am ysgrifennu rhywbeth fan hyn, video YouTube. Croeso chi newid yr eicon fel ych chi'n dymuno, a sef tag. A dyna fe, iawn mae fe na. Mae um, dangos i chi rhywbeth gyda clip sain nawr, newn ni audio boo Um, ewn ni eddysg Breseli am y tro. Dwi ddim yn berthnasol i'r cynnwys, ond fe newn ni bigo fe lan. Felly mae'n bosib i roi clipiau sain mewn fan hyn hefyd. Os na i chwilio un bach mwy cyffroes felly, newn ni na ni jyst dewis hwn am nawr clicio arno fe sgyswch da hwn yw'r clip sydd angen arnoch chi chi'n mynd a cael yr URL o'r top y cyfeiriad cofiwch posa gwasgu pose ar y fideo os oes angen mwy o amser i chi neu right click copy nôl fan hyn dwi'n mynd i tagio fan hyn eto right click paste mewn fan hyn ar un clip sain a gallai hwnna fod i gliro beth bynnag Croeso chi newid yr eicon, sef tag. A dyna fe, iawn, chi'n gwneud yna o ar eich delwedd chi, lle mae'n dull gwych o adolygu neu grynhoi cynnwys sydd ydych chi'n barod. Cofiwch hefyd, gallech chi fod yn ychwanegu delweddau. Nawn ni na am y tro. A newn ni fynd i un gwahanol. Newn ni fynd i honna. IE view image i gael y URL cywir. Copy image URL. Nôl mewn fan hyn i thing link. A i glicio fan hyn. Paste fyna. A wedyn na i weid taw. Dwi'n siŵr calon i fe. Save tag. A dyna fe, reit? Dwi'n ni glicio ar save. Be sy'n bosib nawr yw i weld hwn ar-lein. Mae pobl eraill, ti'n gallu rhannu fe dy pobl eraill trwy glicio fan hyn. Ond os eith unrhyw un o gwmpas hwn nawr, bydden nhw'n gallu clywed, gweld a gweld fideos. Gallai fe hyd yn oed fod yn um, gwefannau hefyd, iawn, lle fe fod mynd i wefan ar Van Gogh. Felly, mae'r potensial eto'n aruthrol. Um, nifer o syniadau gyda chi, dwi'n siŵr, o fel i ddefnyddio hyn, naill ai fel athro neu disgybl. Um, dwi'n mae'n dangos i chi un enghraifft o fel i gynnwys yn ar-lein, gyda'n dosbarth deiryddiaeth i blwyddyn 7, mae yna wefan neu blog gen i nhw o'r enw De a'r Preseli. Felly, beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr i'w rhoi y thing link mewn yn y blog. Felly, does dim angen i nhw fynd i chwilio rhywle arall, maen nhw bob tro yn mynd i'r blog a wedyn yn dod o hyd i'r cynnwys yna o ran thing link. A'r unig peth chi'n gwneud i wneud na, chi sydd â ffeith dealltwriaeth um, falle creu blog neu beth bynnag, chi'n ymgorffori fe. Chi'n clicio ar yr embed fyna, copi clip to clipboard a mewn i'ch blog, ond fe fydd fideo yn ymddangos yn y dyfodol agos ynglyn ag ymgorffori a'r nod e. Allwch chi hefyd, wrth gwrs, rhannu'r ddolen yna gyda'ch dosbarth, naill yn uniongyrchol drwy e-bost neu Edmodo neu ar drydar neu beth bynnag. Felly pob hwyl i chi gyda ThingLink, mae'r app yr un mor bwerus ac yr un mor hwylus a gallech chi hyd yn oed creu fideos yn syth yn y man drwy'r app a lanlwytho nhw fel bod pawb yn gallu gweld. Pob hwyl!